Dembaş, guhdarên hêja û delal guhdarên Radyo Dengê Zelal di xalekek nû de ji bernamê Xwedî Xêr. Îro di vê xelekê de em ê rewşa du jinên ku bi tena xwe dijîn û dijwariya jiyaneke wiha ew ê ji we re vebêjin. Yek ji van jinan bî ye û yek ji wan jî ne zewicî ye ji bo ku dayika xwe ya nexweş Xwedî bike. Di riya bernamê Xwedî Xêr de Van her du jinan xwestin ku êş û derdê xwe bi me re parve kin. Ev jin çîroka nexweşîna bav û dayika xwe vedibêje û kêferata wan bi nexweşînê re diyar dike.

Cana jê têj xerayîbê me re bêtir li me re miqatene. Û piştiyê bavêm têmî anî malê textora tê bavî dabûm. Anî malê tê li malê xwe tala ana min tê xwestin. Û ji berî bi qedî jî got tî kana xwazgîniyê me dihatin jî û kat her wekî ca te hilîn û deyni me serê. Kas bi kesî newasin tê ca te hilîn û deyn te mînayê li me kir. Û ca min ji hezar êş pê re bû min. Yani bavê te dal te kir ki tu mêr nekir. Eh gol cem wê bi. Û ew tu wê hilîn û deyni me serê. Ana und malbatê dûm çend hebinî me. Em

Sebrayê gelkî hebû. Sebrayê min helûn in. Lêwan qasî mere rastî bêje. Têdî hîva sor vê taliyê çêbûtî derman mefqûd bû. Ez çûm mesela derman tin nebû jê tê dermanê ku hebûm seydeliya danî. Mesela ez çûm tî hebê hebê pens derziyê penselîn tî jêr çêdikin mesela şeş şûşe datanî tî şeş Derziyê pê selîn da te mesela sêd dan. Min got vatê doktor ji mir ve ve wesifan dî got ji wer tê dernake. Dî yanî yeqîn jî nedkir. Min got wet ey can biner taliyê tê dî biştexil. û cam jî dî ev dermanê tê edenê tra tê feqidî cam te we seewiye tê ji bona rihêt lê ve bin. Ew derman jî feqidî hinek derman tê ji Tirkî jî te dî ji me re hatin me de tê jêr diçe dikin û tişkî mieleca tê dermanê ê Tirkî û ê Sûrî ne wek hevdûyê. Kê ji wer dermanê Kitani. Dermanê Tirkî lawkê me dikam hate û ber devê derî tedî bi Qur'anê şand ji me re. Derman ji ber tine bû. Îja kana ki têyê dinî mere karî bi têyî bixwend da nazanin tî tesîratê wê çî. Vêya mere nizan tesîratê wê çewayî çiloyî. Tê ew ji tê dewra xwe lê zivan dermanê hatî mere nizane. Ha dermanê Sûrî mere kari bixwîn mere tê jê fêm biki ku nû ev derman va tesîratê hem mere nedida wan. Piştî te dermanê Tirkî da ca xwe pê baş dibû ya pê xerab dibû?

Nikarî bime şiyana bi çarpîka çû derve dihat û derman jî tune bû xwek terşî tê derman tune bû. Mesela ana kok berê bûna mesela gav saet mesela mesela sînga mirîşkê min dayê mesela tê min goşêr çêt kidî sêj didî min jêr dianî bes ne wek berî. Van van sê çar salê han gelkî tesîra vî hayîl cam kir. Cam ana ke newa bûna cam ana ji birkî ayîş tê emrê xwedî.

Û ew bi tenê zarokê xwe xwedî dike. Evê jinê jiyana xwe kiriye qurbanî ji zarokên xwe re şûna ku bizewice. Û ew naxwaze bizewice ji bo ku zarokê xwe rastî problemên zewaca duyem neke.

Lê zarokê me teqrîben ev keçik pênc salî bû, lawik çar salî bû, biçûk bûn kelkî biçûk bûn. Taban ana vayê keçik sefê pêncayî, lawik sefê çarayî. Yani mezin bûn vayê keçika min jî a biçûk. Yani yekmeyê dizikê min de wê zîneh pê xira dibû. Keçika min dizikê min de baviya dihat kuştin, bavê xwe nediya. Xwedê zewaca min çilo çêbû, ez zarok ma welim yani heta xwehî xweşik nedîtibû. Ez teqrîba sifê şabê derketim ji medresê û leya pê min ke deviya riya min de min bi zor bir. Yani bavê min rastî min cibarî kir ser leya pê min û ez zarok bûm yani min emrê xwe xweşik nedîtibû. Min cibarî kir li ser leya pê min û min teban wî kir teban bû zilamê merê ye û heyat xirar dibe û zarok çêdibin teban xelas dibe zilamê merê hew. Roj bi roj merê îyam aqiliş xwe digire û merê bi mîn serê xelas çi bû çû nesîbê merê ev bû. Ana emrê te çiqas bû dema te zilamê te çû rehmete. Umrê min teqrîben bi kemî bîst sala bû. Van zilamê çi salî yê mirî. Piştî ku zilamê te çû rehmetê kî alîkariya te dikir di malê te? Rakî me hebû. Ew ji min re diketin feda gelkî min dikir û zarokên min gelkî hez dikir. Elet hesiyan bavê wan tune bû. Gelkî yanî him bav bû him xal bû ji wan re. Gelkî ji wan hez dikir. Teban ew jî wefat bû bi hadisa mîtor. Ew jî hat kuştin. Piştî fetrakê êdî dîsa em gelkî zehmetî ser xwe dî ew ji birê min bû cem min bû hilma xwe vê tibû ser wana birakî min jî tê bavê min got ew ji cem te rakeve yanî ew teban bira nê mecbûrê min in ew ê li cem rakevin îro roj cahil im nab senê rakevim rabû ewana cem radikevim sada min ew mirdike cadakî gelkî baş mirdike yanî birê min e yanî him xalê wan him boyû bav ji wan re yanî bes yanî gelkî ji wan henûn e ji wan hez dike sada wan gelkî dike Kesek nabû dewsa bavê wan nagir ewelen. Tanê şî zarokê me yanî va heta mêr kir ez ji bo heyeta xwe zarokê xwe navêjim. Yanî îro ro zarokê me nisbê ji mir çîk in kes xwe neda ber barê wan. Ez van zarokan şara Ebêlî ji bo nefsa rihê xwe nab û ziwan winda bikim ji bo xwe nab. Teban gelek hatin qalkirin çawa yanî yama yama xelkê qal kir û kezewa ji xwedê xelkê şert danî jî ke xanî bidin yanî ser navê me û zarokê min jî li cem bibe. Bes ev tiştaya çê nebû yanî ke zarokê kesî xwedî bik mehkê di meha min ji min gotiba zarokê wan bi diwan. Taban xizûrê min jî qebûl nedikir zarokê me yanî li cem bibane. Taban zarokê xwe ji min sendibane. Piştî ku zilamê te çû rehmetê ana kî kar dike? Odê kes kar çê min tune ye. Ku birakî me heye misadê mir dike. Yekê li şimal heye ew misadê mir dike. Taban misadetê alemê jî hene. Apek me heye ew ji keçikê wan taban texsîr nakin ji min re. Wekî di misadê kesî mir tune ye.

Gotinê xwe tê gelekî hatin gotin ji min re û teban ez pê gelkî aciz bûme bes ez guh nadim gotinê xelkê. Guh bidim gotinê xelkê ji roj nakî ne zarokê xwe de dima. Xelk meselên bê pîreka mêrê yê tîne yê çima şare a digerin. Teban ev pîrek bûyî karçîyê mala xwe mesel lazimî ku wê hev de re tîne ê na wilo nabêjin. Dibê pîreka bîr şare a digere ka çi karê şare a heye. Teban yek ber xwe bi nagere. Illa lazimî yek heye yek ji mal derdikeve.

Mezelen birayê te çawa dinare ku tu her kar bike ya jî tu tevgerekî bike ji bo zarokê xwe? Biranêm tu çika wan tune ye, acizbûna wan tune ser vê tiştî. Acizbûna wan dibe îro ro til mala xizûrê xwe yekî. Cem me baye tu teserfat kiribaye, îro ro min ê muhaseba bi teserfatê te kiribaye. Îro nikan tehkîmiyên te bikin. Em ji ser bên her kar bê walahi pir ne bi xwe xwe bi cem xwe bara xwe te her di ku dixwaze bara herre. Bes til îro ro mala xizûrê xwe yê ji ser bên her her nar nar. Xwedê mêr nekir ema heyat li ber çavên min reş bû. Ke zewaca me bi ewel şî cahil bûm heyat nedîtibû çi barî çêbû zewaca me bi dale ya pê me wilo zewac ber çavê min re ji bo pişî sê zaroka jî ev tişt hat serê me ez hatim cem zilamê xwe zilamê min çû eskeriyê di sal min nêve eskerî kir Xda te mêr kir emê te çiqas bû û dê emrê me ji der bê belkî çar di sal hebû ez serê şefê şar derketim ji medresê ez necihê me hefta û neşin zar medresê û leya pê min ke divêriya min tu nesib çêbû

Yani çima zî xişa yani heta xwe bişexsî lo bikim. Zewac di bala min tune bû.
Ana tu çi zehmetiyat bîn tu xwe dîkirina zarokê xwe de? Xwe de gelek zehmetîm ser xwe dîtinik, zarokê min kêm in ewelin. Min gelek zehmetî li xwe dît. Merê xwe dinere û li xeynî xwe dinere ez teban însanek çilo ez hesas im gelekî tiştê wilo re.

Ez ê ementu billah ez ser vî tiştî hanê zêdî were şikîkan bêjim ji te re. Lawkê me hebkî zehmetiya wî heye yanî ketî sinekî de hebkî bûyî agir yanî zehmetiya medreseyê ser me heye ez derim medresa ji wan lazim dewra tu ji wan lazim in. Yani ev ketibû safê pêncan dewre jê lazim teban ewelîm dewre ji wan vernekiribû Enî qudretan bi tune bi dewrê ji wan re kim. Tevan wê bi jêhatbûna xwe, bi şatirbûna xwe xwe derxist. Ti re wala derdikeve keçika me û rêbirê xwe jî dewrê xwe jê dide. Bi zehmetbûna wan her der mezin bi zehmetbûna wan bêtir çêdibe. Tevan dewre ji wan lazim in. Yanî ne wek bê sefê ewel wê di da wê siya wê çare. Her der mezin di bin dewreta ji wan lazim in. Xwedê me îhtîram bişte re. Xwedê medrese nebû yek nû medresa berî.

Hecê te dibê wala ya dê can sê mirî zam çiyan sê mirî ji bo gibir revit neyê odana sak jî hatî birê bidê û tirs ser hebi tişta ti neyê an zan navê xwe deyên lawik bes keçik jî hatî teban ji bay zî dewraş lawik kirvekim aniyana ka meselên xwendin hebi zêde gurê ti zaroka bidin Taban xelk dewra jî bin nekin dewra xel çima vetkin ji ber kes ti xwendin tî neyê ji ber îro ro xwendin tî neyê xel dewra te ji barî vetkin zariyê xwe zariyan belim gerek bil esas ev dewra gişt tine bi Dibê ansek jîhatî û sazekî jîhatî bi rê van tillaba bidin. Di îyamê berê dişku dewre hebûn. Ne xelk ewle xwe derdixistin û jîhatî bûn doktor, dibûn anse. Digiyan merheleyê jor. Ê îro ro dewre çima ve dikin xelk? Ji ber gi çî tîne ye. Îhtîmaman zêde tîne ye. Yani tasavvur bik zarokê me dibê ansê li ber me rûdinê çixare xwe di tiliyê xwe vedixwe heya çixare xwe vedixwe bîna xwe derdixwe heya xwendinê ke rê binde ê gerek newlo bi ez ê tebeşîra xwe bigirim rê tilabê xwe bidim xwendinek Xweş ji derê wan bidim gef sibîr û rû ev însanan dewrê ve nekin em heta jî bi dewrê bin.
Rewşa van her du jinan gelek dijwarî tê de heye. Hem ji ber ku bi tena xwe dijîn û bêkarker in û ji alîkî din ve ev jiyana ku nerehetî tê de heye ji hemû aliyan ve û bi taybetî rewşa jinan li bajar ku rastî gelek astengiyan dibin li gorî ku ji me re hat xwanê kirin ji çîroka va herdû jinan. Kar dikî ya na? Xwe dê ez dixwazim ez kar bikim yanî ber zarokê xwe dê biz muştemeê me di îro di bê pîreka meselen bî nabe derkeve vake çikin û çika wan ê derdikevin karkî dikin xelj wan dikin eyb yanî gerek tişt ne eyb di vî wextî di muteleqî xelkê eyb ew li me sifedî dikim yanî roh yan li rû xelk deriyê min dixin sifedî dikim ew li Emed jî xwe nedîtî rastî bes dixwazim ez kar bikim zarokê xwe re bes îro roz lamê min tî nayê xelk ji min dikin eyb dibe yanî pîreka bî nabi derkeve yanî xelas yek zilamê wê mir dibe gew jî bimir bi zilamê xwe na xelas ji barî ez ê zarokê xwe kar bikim derkevim sûkê çeka zarokê xwe bikim mesrîbê zarokê xwe bikim ez xwazim ez kar bikim îro roz zarokê xwe zarokê xwe xwedî bikim bes muştemeê me di eyb ji min re. Divê kar bikim sadekê bi mesela yek bavê ne qisa em bi kêm bi gizlam tu ne bi ev keçik ji barî kar bik ji bavê xwe rij ca xwe pê rake vana îro roz la mê mitine kar çiyê mitine la kê me biçûk e ez ê sadê zarokê xwe bikim divê kar bikim zarokê xwe re carkê em terevêze anî zarokê xwe morî kirin em terevêze dedî morî dikirin zarokê xwe li mala xwe çê dikir

Yani mehni tê cana de derre heft heşt meha nayî. Yani ne mustamire. Tama carkê mişe gom got çûm karê çolê. Meh ki ez çûm karê çolê heta sî min re bû. Sîngam heta stê de bû. Min gelkî zehmet xwe dî ji karê çolê ti ne çûm karê çolê. Ez meh kê çûm qandî vê meha çûm jî qandî heqê wê li xwe da. Keçika min piçûk bû wê çaxê Hîn teqrîben qûr û nij keçika min digiriya ew jî nexweş kir ser min û cem qasuwa xwe dişt. Ez hatim mal keçika min ji dû min digiriya û ez jî teban bû min nexweş ketim ser vê karê li çolê min qandiya heqê derxist jî min xwe da û heqê wê çiqas e du heftê û pênc werqe bû. Yomiya berî du sala bû heftê û pênc werqe bû û ez dema çûme û ez an dixwazim kar bikim ber zarokê xwe de û teba zarokê xwe bim yanê bendam seda vir bim û vir bim ez dixwazim ez Piçika xwe kar bikim. Yani hemdê heyla min ser min û zarokên min yani swazim mezin bûr. Ez wan malê bêlim ez ram yani karê xwe çika xwe bikim. Peyv heyî iştegalî heyî dibê pîreka bî biraj mal dernekevî. Êma pîreka bî xelas lamê mir dibê xwe bikujin a. Dibê ew jî yani derkeve însanê beşerê dibê ew jî derkeve. Yani nayê ez herim. Razûrê min vana ka ew fişek got yani doktora ker me vana ka çikê apê min ji derman yani tu muşkiletî neyê. Xwazim ez kar bikim. Kar ne eyb e. Êmij mir niz bêj mir ne eyb e. Ez ber zarokê xwe dikim kî çi dibêje ez çikan min kesî tîn neyê xelas ez ne sarihê xwe wasix bim şê min kesî tîn neyê û Rebbil Alemîn şadetiya me rê dê ser her tiştî de dibê ez kar bikim zarokê xwe rê yanî zarokê min derin medresê ewelen misrûf ji wan lazim e dewre ji wan lazim e derin mezin dibin ne biçûk dibin sefê sefê ewelin wela dewre ji wan lazim e keçikan va bû sefê pênc e Dewrêj ban zarokan lazim e. Teban eydî tine zarokan çavxeynî xwe dikevin dixwazin. Eş dixwazim zarokê min bi teban bêtir bibe. û mala min jî kok mala xelkê be. Ti kêmaniyê min tune be. Min gelek kêmanîn xwe dîtin. Bes îro rol hemdile ez xwazim tu zerfê min van zaroka ez hebkê wan rakim. Misadetê xelkê nakim tu merhelê. Yani benda misadetê cemiyeta bim. Misadetê xelkê bim tu kiçik ji min nakim. Ez xwazim îro rol ez

Ana piştî ca te çû rehmetê. Ana tu çi karî dikir? Fazana tu karî nakim haliyen. Wala ka ça mere mere tenê mere derkevê meselen her şol lazim te yek mere vegerîn. Tî van wê cewê han mere nikare derkevê odeyê han. Mere tî tenê her werî jî nabe lazim te yek merer her û merer vegerime. Ana bro bitî mere kare her bes bi şev bi meselen. Kana meselen hem tekem meselen cem cem îyadakê tişkî. Tu çawa xwe xwe dî dike? Piştî piştî ca te çû rehmetê tu çawa tu xwe de birînan? Hûn teşkîla min çar salonê danî. Ew jî zarok ma zarokê cîranê me cana tên dikarin. û xwe tara çihayê biqedîm tişgîş biha bûne me. Nikarim mesela her seydeliyê mesela di heza were qed xor bit heqê têdî ilacê xwe tê dermanê xwe pê nayîn jî. Di mûr serê me deyî. Min ji piştî mirina can girkî tesîr li min kirî. Kî davê çavê min meselin. O kî din ji nexweşiyê min re heyî. Ana di kana te a teşkîlê te çawa vekirî? Kana min teşkîlê. Min xura danî salonî. Ew ji jana zarok tên nayên besemtîm derî li aliyê şareyê ve nekirî. Salon derî tên zarokê cîranê me canan tên dikirin. Oho. Maîşeta te qedîm e? Em ya şa meîşeta me re naqedî hîn ji serê pênc sid wereqî pêncî wereqî ew pêncî wereqê han jî mesela hinek bên vê de mesela me têx de stêwan yanî hêdayetî tu neyî yan zibûnê te pir Hala zibûnê em tine wê hindir deykayê ça bît her serê qorsikê dikanek çêbûyî mesela sarokê cîranê me canan dost sêr vê dem tê tên dikarim û îtibar tê ez tenê em jî tîz nikarim derî ma derî avekim

Guhdarên me herdem kelem di riya jinan de heye û di nerîna van jinan de ku di gelek bajaran de jin kare kar û xebatê bike ji bo ku xwe xwedî bike. Lê li bajarekî biçûk weke Dirbêsiyê civak ne vekiriye li ser karê jinan û ji ber vê yekê jinên bajar zehmetiyekê mezintir dibînin dê qedandina pêdiviyên xwe yên rojane. Guhdarên hêja û delal, guhdarên Radyo Dengê Zelal bi vî awayî Em digihêjin dawiya van her du çîrokan û em hêvîdar in ku ev her du jin alîkariya ku ji wan re divê, bistînin. Were bûm ji bernamê Xwedî Xêr, Hemrîn Melle Seîd. Li benda me bin xeleka bê û çîrokek nû ku ji nav bajarê Dirbêsiyê em ê ji wer diyar bikin. Ta wê demê her şad bin.